Исәнмесез. Мәгърифәтче язучы Ризаттин Фәхретдин халыкны фәкыйрьлектән чыгару өчен аны белем, Һөнәр белән коралландырырга кирәк. Шул вакытта гына кеше үзен һәм гаиләсен яхшы тәэмин итә алыр, ди бүген Алтын мираста кунакта дүртенче мәктәп директоры Айдар Гарифуллин белән һөнәрләр хакында сөйләшербез. Исәнмесез! Исәнмесез! Әйе, чынлыкта да бүгенге көндә һөнәрле кеше югалмый һәм чынлыкта да барлык һөнәрләр дә кирәк. Юкка гына пәйгамбәребез Әгәр дә эшсез кешене күрсәң, акча бирмә, ә аңа балта бир, дигән. Чөнки кеше үзе үз хезмәте белән бу тормышта үз җаен табырга тиеш. Борынгы бабаларыбыз хезмәтне сәләтләренә карап сайлый белгәннәр. Берәүләр мичче, тимерче, калайчы булса инде, икенчеләре балта остасы, умартачы булган. Һәм еш кына бер үк кеше берничә һөнәр дә үзләштергән. Өлкән буын тарафыннан тупланган мирас, Хезмәт аркылы яшь буынга тапшырылган. Менә сезнең мәктәптә укучы балалар хезмәт дәресләрендә нинди һөнәрләр үзләштерәләр? Хезмәт дәресендә генә түгел, ә бөтен фәннәрдән дә ниндидер хезмәтләр өйрәндерәләр. Чөнки ул, мәсәлән, математика булсын, алар киләчәктә программистлар булырга, башка фәннәрдә кулланырга өйрәнәләр. Ә хезмәт дәресенә килгәндә, чынлыкта да инде без кызларга һәм җегетләргә тормышта хуҗа булырга өйрәтәбез. Кызларга, мәсәлән, тормышта Хатын-кыз буларак нинди кул эшләре белергә тиеш, алар барысын да өйрәнәләр. Ә егетләргә инде чынлыкта да ул кул остасы, балта остасы булырга өйрәтәбез. Күбрәк инде алар чынлыкта да агач эшләнмәләрен эшкәртү буенча шөгыльләнәләр. Шулай ук монда өстәмә рәвештә бара пластмасс материаллар белән эшләү һәм тимер белән эшләү. Ә гомумән килгәндә, чынлыкта да, мәсәлән, элек әти-әни үзе баласына бирәдер е, Кул эшләрен, бүгенге көндә инде, әлбәттә, замана үзгәрү белән бу әйбер әз генә күбрәк мәктәп җилкәсенә кайтып кала, чөнки чынлыкта да, әгәр дә карасак, бүгенге көндә шәһәр шартларында балаларга кул эшләрен өйрәтү бик үк мөмкинчелек юк. Кызлар, җегетләр атнага ике сәгать хезмәт дәресләрендә өйрәнәләр, кызларга килгәндә инде, мәсәлән, алар чигергә өйрәнәләр, тегергә өйрәнәләр, үзләренә кирәкле, мәсәлән, алъяпкычлар, кулъяулыклар тегәргә, чигәргә өйрәнәләр, шулай ук тәмле итеп ашарларга пешерергә. өйрәнү технологиясен өйрәнәләр. Ә егетләргә килгәндә инде монда чынлыкта да агачны матур итеп эшкәртү, кул белән, пычак белән яки станокларда эшкәртү, күбрәк менә шундый материаллар белән эшлиләр һәм шулай ук инде мәсәлән балалар агачта матур итеп бизәкләр төшерү серләрен дә өйрәнәләр. Бу агач белән, пычак белән генә кырып түгел, ә төрле яндыру усыллар белән дә каралтып та рәсем төшерү серләрен дә өйрәнәләр. Алар әзме-күпме ниндидер булса эстетик тәрбия алалар. Һәм инде ул менә шушы дәресләр аркылы алар башка балалар үзләренең үзләренең башка физиологик якларын үстерәләр. Эстетика, мәсәлән, матурлыкны күрә белү, аны ясый белү, аның кадерен белү һәм башкалар һәм башкалар. Идел Болгарстанның икътисадый яктан бик тиз ныгып китүендә дә һөнәрчелекнең югары дәрәҗәдә булуы хәлиткеч роль уйнаган. Илдә кара металлургия, тимерчелек, кирпеч сугу, таш марту кебек һөнәрләр киң таралыш ала. Таш марты дигәннән, мичче һөнәренә генә тукталыйк. Гомер-гомергә авыллар мичле булган. Ап-ак күлмәкләрен киеп, өйнең түрендә мич утырган. Ут кызуында пешкән коймаклар, кабартмалар ашап туймаслык әйеме. Ә менә каен, имән утынының ялкынында кызарып пешкән камыр ризыклары гына шулай тәмле, хуш исле буладыр. И-и-и, Аллага шөкер, шушы морҗаларны! Куанып яшәргә язсын, шушы мунчалар белән гомер иттек бит. Донжаларда без үскән заманнарда бит аның газы да юк иде. Утын тапсак, әтиләр утын таба алса, минем әти сугыш инвалид иде инде. Алар утын тапсалар, шул утыннарны ягып, шушы казаннарда ашарга пешереп, әниләр уракка киткәндә, буем җитмәс иде шушы казанга. Самавыр бүкәне куеп, самавыр урындыгы куеп, шуның белән ашарга пешереп тора торганым бәләкәй идем әле ул чакларда. Менә шушылайлар иттереп, шушы мичләрнең куанычларын күреп яшәдек. Хәзергесе көндә дә шушы мичләрдә ипиләр дә пешергәлибез, коймак пешерәбез. Без өч туган идек. Шул мич башларында тәгәрәп үстек инде. Өй салкын булыр иде инде, әниләр эшкә киткәчтен. Алар бит мичкә ягып киталмыйлар иде, кышкы эшләргә киткәндә. Яз көнендә корымын чистартабыз инде. Аннары корымын чистарткачтын тагы буйыйбыз. Әле менә хәзер чистартмадык әле, мичем каралып киткән. Шуңа агартып буяп куйыйм әле дим. Апрель айларына чыккач кына чистартабыз әле корымны. Җыл, җылга бер мәртәбә корымын чистартабыз. Җәйгә шул апрель аенда буяп куйган җитә дә, көз көне тагы буйыйбыз. Аннары кыш көне бит ул утын ягып торгач, төнге пычрана, карала, корымнар буяла. Тагы кыш көнендә бер буяп алабыз инде менә. Менә хәзер мин моны буяп чыктым инде, минемчә бик матур дип уйлыйм инде мин моны хәзер. Акбур белән буйыбыз. Эмульсия белән буяр идем дә мин аны. Эмульсияне җә җуып торырга кирәк. Акбур белән буйыбыз да алабыз. Менә аны җибаши дигән нәрсәне бөтен кеше дә аңламый инде, җибаши ясыйбыз. Суны әз генә онга кайнар су агызып салабыз да, ул опра түгел инде, кайнар суда пешә камыр. Шуның суын алабыз да, акбур белән болгатабыз да, менә морҗаны шулай иттереп буяп чыгабыз. Өзелеп, өзелеп, сагындыра.

Мишләрне төзү минем әти бабайдан килгән һөнәр. Әткәй мине 5 класстан үзе белән ияртеп йөртә башлады. Газ булмаганда, электрлар булмаганда халык шушы Казанда аш пешергән, барлык ашау әйберләрен Мичтә бәрешләр, өчпочмаклар, кыстыбыйлар, коймаклар пешергәннәр. Татар халкында ну, мич ну, семьяны туйдыру өчен туйдыручы булган инде ул. Мичне күңел биреп эшләсәң, чын күңелдән ну, мичтә әйбәт була, суыруы да әйбәт була аның. Ну, Төтен юлларын мичнең кырыннан әйләндереп йөртәсең инде җылысы әйбәт чыксын да инде. Эшли-эшли остарасың һәм бөтен нечкәлекләренә өйрәнәсең инде. Газлар кергәннән соң инде менә авылда күп кенә кешеләр мичләрен сүттеләр, кирәкми дип. Ә менә хәзер менә яңа йортларда кешеләр Мич чыгарттыралар инде, мич чыгарттыралар. Элеккеге ниләр гореф-гадәтләр безнең кире кайта менә хәзер авылларда. 19 яшь иде миңа, 2007 елны инде киттем Казанга укырга керергә. Укырга керә алмагач, соңгыдан әни әйтте дә, нәрсә эшлисең, кирегә авылга кайтабыз инде, диде. Мин әйтәм, кайтасы килми, мин әйтәм, авылда бер эш тә юк, дидем инде, шулай. Инде вот Казанда нәрсә эш эшлисең соң, диде инде. Мин әйтәм, мин инде вот каменщик булып эшкә вот керермен, дигән идем инде, әнә шулай, нигә вот каменщик образование бар иде инде. Вот соңыннан каменщик булып эшли башладым. И еще авылда вот торганда бер ел тирәсе каменщик булып эшләп йөргәч инде, Беренче мичне салдым, ансы аның э, вот кызык историясе дә бар инде, бик э, яхшы тар, тартмады инде, соңыдан э, ниткәч, әйбәтләп куйдым иртәгәсен бит килеп, яхшы итеп тартып китте инде. Хәзер менә шушындый пенмишләр тәмен салам инде. Үзем как бы утка карап утырырга яратам инде мин, ул тынычландыра, нитә бит инде шундый как бы. И, ней, казанда кладка саларга бирәтләр менә Фәрит абый инде Инде соңына вот Кәримуллин Рамил абый хәзер не инде үлде инде ул не бу дөньяда юк инде. Аларга бик зур рәхмәт. Минем бик яхшы укытучылар дип әйтсәм дә вот була. Шулай вот кызыксынып китеп тащить итәргә өйрәндем, нитәргә. Үзем как бы рәсем эшләргә дә нитәм, яратам инде. Иң беренче Рәсем эшләмим мин, киләм дә салонга эшлим, минең андый әле пока чертеж ни белән эшләгәнем җук минеке, я примерно гына нитәм, сала башлыйм, кичтән кайтып киткәндә карап торам да, болай итеп салырга бит кирәк икән дим, иртән киләм дә нәетне бит икенче төрле итеп сала башлыйм. Төтеннең кайда киткәнен белсәң, шул инде печникныкы секреты диеп әйтер идем. Мин үзем Ниләр обучениеләр үткәрәм инде, нигә инде шундый миссалы буенча инде. Өч укучы бар инде. Кемнәрнеке миссаларга өйрәнәселәре бит килә, бит килсеннәр. Миссаларга өйрәтәм барысын да. Биш-алты ай бит тирәсе дингә бит килдем инде инде. Мөселманнар бит килсәләр, әйбәт, яхшы була. Алар белән эшләве дә, ни, алар алдашмыйлар, ни, нитмиләр инде, шуңа алар белән эшләү җиңелрәк. Гел каен агачы яксаң бит инде, ул анда утырыла бит инде, анда смола бетергәне инде, ансы бар. Е, шуңа усактыр, или вот юкә анда, әнә шундый ниләр ягырга кирәк инде. Бу өлештә инде ни булачак, мойка булачак инде, ни инде анда, посуда җуырга инде, кул җуырга анда. Менә бу якта столешница була инде, ни, монда өстәл инде. И бу төштә самовар булачак, менә вот монда самовар, вакуельщиклар инде. И инде самоварның бу төтене монда бит кереп бит китәчәк инде ансы. И не газ да куярга була, вот монда вот кисеп инде газовый плитада вот куярга була бәләкәйне генә инде. Монда шашлык вот пешерергә инде шашлыктыр, иттер, нәйтергә була, жарит итергә инде, утта инде. Ана ара монда вот казан булачак. Вот казан да вот плов турында, хоть нәрсә вот пешереп алырга була инде, аш турында, нидер. Анасы монсы авыл миче э, дип тә әйтергә була инде. Ансы ниләр бәлешләр инде, вот мей төрле пироглардыр, эпи вот пешерергә инде. Бу өлештә инде вот коптильня вот булачак инде. Анда балыктыр, иттер коптить итергә була, вот була каздыр анда, тавыктыр шундый ниләр инде иттән инде. Э, Барысы хоть итме анда, овощеме хоть нейди, вот коптить итеп аларга вот була инде. Астан җагасың да, ә өстә Бу э, өлештә анда не бар инде? Инде анда э, плита бар инде. Э, плита өстенә опилка салып инде, ул вот кызгач анда вот төтен булачак инде. Монда утынныкы инде. Монда опять-таки утын куярга инде эшләп куйдык инде ансында. Менә әле генә бик матур мишә һөнәре турында сюжет карап киттек. Шәхсән үзегезнең мишә арып, кирпич тотып мишә арганыгыз бармы? Шәхсән үземнең мичне чыгарганым юк, ләкин кечкенә чагымда, әле авылда мәктәптә укыган вакытта, мичче чыгаручы, мичне чыгаручыга булышканым бар. Гомумән әйтәсем килә, менә чынлыкта шәхсән минем үземә ул мичләр бик җитми. Ни өчен дигәндә, чөнки, мәсәлән, кич элек авылдан кайтканда, һәрбер өйдән төтен чыгадыр иде, аның хуш исләре, андый матурлык, мич пеш, булгач инде, мич яккач, һәрбер кеше таба ашап пешерәдер иде. Ә инде бүгенге көндә, чынлыкта да, Бигрәк тә яшь буынга, минемчә, бу әйбер җитеп бетми. Чөнки әле ул менә ул мичнең янып торуына гына карап тору да ул бик зур стрессны бетерә торган әйбер иде. Ә бүгенге көндә ул әйбер юк, шуңа күрә чынлыкта да мин аны бик нык сагынып искә алам ул вакытларны. Безнең үзебезнең мич нәкъ өй уртасында торадыр иде. Инде анда елга көнгә бер тапкыр ягалар иде, салкын көндә ике тапкыр һәм мичнең һәрбер үзенең өлеше бар иде. Ызбут дигән ул шөгары, анда инде Көн саен кирәк була торган әйберләр торалрый, шырпы һәрвакыт коры килеш, анда безнең бияләйләр, кирәк-ярак әйберләр. Ә инде аннан соң аның кырыенда барыдыр казан өлеше, казан өлешендә һәрвакыт су салып куядырый да, мичне томалагач, ул суны җылытып чыгарадырый, һәрвакыт кайнар торган су буладырый. Әгәр дә су салырга онытсаң, казан кызып китсә әле анда ачуланаларыдый да безне, нигә су салмадыгыз дип. Һәм инде тагын барыйды аның мич арты. Ул мич артында инде элек әби-бабайларыбыз менеп аркаларын да җылытып йоклыйлар иде, ләкин инде без үскәндә анда күбрәк шул мендәрләр, юрганнарны гына шунда өстәп тотып җылыда тоталар иде. Яки анда, мәсәлән, безнең итекләребез юешләнеп кергән итекләрне дә шунда куеп киптерәдер идек. Яраткан эшең булу зур бәхет. Бу бәхет сезне дә читләтеп бетмәсен, укучыларыгыз илебезгә кирәкле кешеләр булып тәрбияләнсен. Мәктәптә алган белемнәре белән тормышта кирәкле һөнәр сайларлар дип ышанам. Рәхмәт, чынлыкта да бүгенге көндә килгәндә балаларны чынлыкта да җәмгыятькә, тормышка яраклы итеп тәрбияләргә кирәк. Һәм инде чынлыкта да монда мәктәп кенә түгел, ә менә бу мич ничек безнең җәмгыятьне җыйган, халыкны, монда да инде шулай бергәләшеп, гаиләләр белән, әти-әниләр белән, әби-бабайлар белән, мәктәп укытучылары һәм балалар бергәләп эшләгән вакытта гына без аларны чынлыкта да тормышка яраклы, кирәкле һөнәр тапкан кешеләр итеп тәрбияләячәкбез. Һәм инде чынлыкта да, кеше иң мөхиме нинди генә һөнәр сайламасын, ул әгәр дә шушы һөнәре белән кешегә файда китерермен дип шул максатны куеп эшләсә, ул чынлыкта да үзенең эшләгән эшеннән тәм табачак һәм инде ул нинди генә эштә булмасын, ул үзе эшенең профессионалы булачак. Менә шуны онытмаска кирәк һәм куйган максатларына аларның ирешеп, үзләренең теләкләренә ирешеп, үз максатларына, үз офыкларына барып җитүенә теләп калабыз. Үзең эшләп карап, тырышып кына хезмәткә өйрәнергә була.